Miss K TV, all you need to know. Ɔfa ma yɛte aseɛ sɛ ɛɛm ɔbaa no nka ɛka koro anaasɛ mmoa koro a wɔde boa no ma ne kunu asonte. Na sɛ kwan wom sɛ ne kunu bɛda wɔn ase wɔ kwan bi so a, na wada wɔn ase sɛnea ɛbɛyɛ a aferefere bebrebe anadwo saa time no a awarefoɔ de gye wɔn ani no a wɔfrɛ no, ɛtoɔ bɛtwa na asomdwoeɛ aba wɔn aware mu. Ɔfa, deɛ mepɛ sɛ mebisa biom ne sɛ, sɛ mekan letter no biom a, mekae sɛ ɔbarima no twerɛ wɔ baabi sɛ ɔbaa no se ɔrebɛware ne kunu no, na ɔwɔ nnamfofoɔ deda. Na bɛɛma no nso wɔ ne nnamfofoɔ but a ɛyɛ ne sɛ ne kunu no pɛ sɛ ɔhyɛ ne so sɛ mete ɔbaa no ase a. Sɛ wo nwareeɛ a, wo mmra nko, ɛna wo ware nso a, wo mmra nko. Though yɛrekasa sɛ atiefoɔ nyinaa bɛtie bi, yɛwɔ sɛbe wɔn a wɔyɛ. Mislimifoɔ, Nkramofoɔ a wɔtie, ɛne yɛwɔ Buddhafoɔ retie, Hinduismfoɔ retie, Pantheismfoɔ retie, ɛna Judaismfoɔ retie, ɛsom ahodoɔ bebree a ɛwɔ wiase no nyinaa retie. Na sɛ me meyɛ Kristoni no, mereka no Kristo kwan so. Deɛ nti a mereka saa sɛ, wonwareeɛ a wo mmara nko, na woware nso a wo mmara nko no, Paul ma yɛte aseɛ wɔ Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan ti nson no mu sɛ, sɛ obi nwareeɛ a, ɔwɔ ne nipadua so tumi, deɛ ɔpɛ biara ɔde yɛ, na mmom sɛ wonya wareɛ a, na wo kunu mmara na woaba abɛhyɛ aseɛ, na wonni wo nipadua so tumi bio, na mmom sɛdeɛ wo kunu pɛ woɔ no, ɛno na ɛsɛ sɛ woyɛ wo ho de ma no. Enti sɛ ɔno no ne ne kunu no waree wɔ Kristo kwan so na sɛ ɔreka saa asɛm no a, ɛhɔ no deɛ wadi fɔ. Ɛnna sɛ yɛ Akan anaasɛ amammerɛ kwan so awareɛ so mpo a, ɛno mu mpo nso no, wadi fɔ. Ɛnna megye di yie sɛ mensua adeɛ bebree nkɔɔ som ahodoɔ no mu pii. Nanso for awareɛ ho deɛ, deɛ yɛhunu firi awareɛ mu fodini wɔ som ahodoɔ no mu bebree kyerɛ sɛ, sɛ barima ware wo a, wohyɛ barima no ase. Enti deɛ ɔreka ne deɛ, ɔbaa no nsan mmra bio, ɛnyɛ adwuma. Deɛ ne kunu no pɛ sɛ ɔyɛ na ɔnyɛ mma no. Adanse, deɛ ne kunu no pɛ sɛ ɔyɛ na ɔnyɛ ma no. Na me asɛm bisa baako a mepɛsɛ me bisa ne sɛ, barima no sɛ any time bi a ɔbɛhu sɛ ɔbaa no ɛne barima bi rekasa wɔ phone so saa a ɔbɛfrɛ ɔbɛyɛ asɛ ɔne barima no bɛkasa a ɛbɛkyɛ saa no na adwenbɔne aba ne tirim. Ɛhɔ no nso na me nua bɛma no me pɛ sɛ nka wo ka biribi kakra kyerɛ no ma me because nipa deɛ ansa na ɔbɛ bie n'ano aka sɛ ɛyɛ saa no a na adwenbɔne aba ne tirim adwenbɔne no ɛmu gu ahodoɔ either sɛ ɔnya no ɔmfa adeɛ mbɔ no nti mpakyɛw throw much light on ɛhɔ no ma me kakra. Meda ase pii aah Miss Kay. Deɛ mɛka wɔ hɔ ne sɛ Adeɛ a ɛwɔ wiase ɛwɔ sɛ nnipa hwɛ no yie pa ara yɛ deɛ kɔkɔ. Kɔkɔɔ. Sɛ nipa wɔ adeɛ bi a ɛsɛ sɛ ɔhwɛ no yie wɔ n'abrabɔ mu a, ɛyɛ kɔkɔɔ. Because sɛ wokɔ afiase a. wɔn a wɔn koko na ama wɔn akɔdi hɔ no dɔɔso sen wɔn a na sɛdeɛ amanfoɔ de wɔn ka a wɔn dan na ama wɔn akɔdi hɔ, na ne nyinaa ne sɛ aboterɛ, ebi nni hɔ. Ɛyɛ nokorɛ sɛ sɛdeɛ Nyaado, wo yere a woaware no nyɛ wo mpena wɔawa no amammerɛ kwan so, ebi mpo akɔ asɔrefie ma asɔfoɔ de wɔn nsa agu so. Enti sɛ wohwɛ asɔre, wohwɛ asɔre mu na wohwɛ amammerɛ mu a, ewiem deɛ a baabi a ɛkyerɛ sɛ wɔyere no no, na anadwo bɛyɛ ten, wɔne no da hɔ, na obi afrɛ no wɔ fon so, na ɔne no akasa, na sɛ deɛ ɔbaa no da nkunkyire nti ɔde fon no abɔ atraw asi afiri mpa so de abɛtena hɔɔl akasa more than thirty minutes na wobɛ se worekɔfrɛ wo yere wɔ hɔɔl hɔ na waka akyerɛ no se deɛ baabi adu deɛ nka ɛne nipa ko no ntwa so ne bra bɛda wokɔeɛ mpo na wabue hɔɔl pono gyina balanda mu gye se wɔredidi kɔ a ɛbɛyɛ kakra ne w'ate afi abɔnten a ɔɔkɔ, woyɛ bɛɛma sɛ hwan na Awurade Nyankopɔn ansɔ w'akoma mu a woanyɛ ɔbaa no apue dan mu a ɔde biribi bɛbɔ ne tirim? Ɛnde deɛ meeka akyerɛ me nua bɛɛma no sɛ ɔnnya aboterɛ, na deɛ medi nkan kaeɛ no, mmoa biara a saa mɛɛma no repɛ de afiri ne yere hɔ no, ɔnyɛ ho adwuma. Deɛ ɛdi nkan no, ɔnnya aboterɛ. Wonya aboterɛ pa ara, ɛfiri sɛ saa adeɛ wei no, ɛde bebree agugu ɔhaw mu. Na wonya gyina kɔɔto adaka mu, na gyɛɛgye no ka kyerɛ wo sɛ, Kɔ mfeɛ aduasa. Na afei w'ani so ate wo tɛ sɛ, Na ɔbaa no koraa, na mewɔ kwan sɛ megyaa no. Ɔbaa no, na mewɔ kwan sɛ mede no kɔma ne maame no. Na mewɔ kwan sɛ megye fon no firi ne nsam. Na mewɔ kwan no sɛ meka kyerɛ no sɛ memma ɔnnyusu fon bio. Ɛhɔ na saa adwene no nyinaa bɛba. Enti wonya aboterɛ. na barima no a wɔaboa no no ɔma saa barima no ɔhu wɔn. Sɛ nte saa deɛ a, deɛ mereka asi so bio wɔ First Corinthians ne sɛ, sɛ obi ba bɛware a, ɔyɛ barima no dea, ɔhyɛ barima no ase. Ɛsɛ sɛ ɔbaa no ma no ho kwan ma deɛ barima no pɛ sɛ wɔtena ase bɔ bra no tumi yɛ adwuma.
Enti sɛdeɛ me wɔfa akaeɛ no, Ɔse bɛɛma no mbɔ mmɔden ara sɛ ɔbɛbisa ɔbaa no mmoa korɔ a saa ne nnamfofoɔ mmarima no nyinaa de boa no ne adɔeɛ korɔ a ɔmo yɛɛ no na mmom ɔnsɔ ne koko mu na mmom ɔntwere Awurade, ɔmmɔ mpaeɛ nso. Nti saa mmerɛ yi deɛ waka bebree no menim sɛ me nua bɛɛma a wode wo lɛtɛ yi brɛ me ske deɛ yɛaka bebree yi woretie